Puta te pehe kua hiahia ake. Kia puta e aku aho, kia mahe. Kia warawara ai nā ōna mea kai reira whakapōrea rea haere rea. Nā te aroha mai o tēnei kura. Kāre i tū atu.

E kore e taea koe te no ki te whakahua e te te rau oriwa ra. Ta bea to kure ara po hi ko to ba tau ki ra korero. I ha hi ko i o to i a ba tau na hi ko i a na kui a koro. Kāre mātou e patupatuhia, ka kāwhihia mātou, ka kōrerohia, ka tautohia, kua whakawaia tahi ia, hai whakakatakata i a mātou. Nā tū āua pōpō waiata roa, ka mahia rā koe ia rā rā koroua. Kua pai haere koe te mea pai ana ki a koe te whakaroro atu, koirā tō mea, hai ara ia. Ara koe te kaitiaki hare a koe toutoua ai. Ka au koe te tuharara atu ki te, ki te uruwera. Te kuahara atu ki te uruwera. Kai kore katoa tā, tā kōrero, tā rōhana, tā kuia, tā koroua o Tūhoe. He aha kere rā tino kōrero pīrari kua tapaurua atu ki, Kia ora tō mātou pe. Koe nei tētahi whenua ātaahua katoa. Ātaahua katoa. E pā ki ora he ātaahua, kai konei nā rākau, nā te awa me nā kai katoa, kāre ki te ako i ētahi atu wāhi. Kai te kaha tonu nā mea o konei ki te whakamahi i nā whenua, i te awa me nā mea katoa i tipu ana i konei. Ko ta rangi ke pariki. Hei hei. Mba ko toko wha mai. Whanau ke mai mau no po atu. Kia wha takau wha rima tonu na tau ka hoki pene mai. Ko taku māmā hoki nō Ngāti Rāwhawhina. Koe re te whenua o mātou Pākehā, o te taha i te ko Pāpā Te Ruhina. Pai ko pai i rura ake reira tae roa atu ki te awa.

He aha pā taketake atu i a rātau e wāhi ana. Kara koe whakarērea ko koe ana hei te kāri. Kara koe haere uru ki te awa, te kaukau noa. Kara koe te hī mōrūrū ki te hurihuri nā, nā kōhatu te kemi tuna, wē rā āhua katoa. Koe rā te āhua o rā tamariki o konei. He whakarapu tuna, he hao mōrihana, he hao mārearea, wē rā katoa. Kai hau koe haere te kaukau. Me mahi kai koe te tuatahi ka kaukau. Harakoa au me taku tari anu. A tau ka mahu e, wera tāku mahi, e tunu kai haere i, nā wāhi haere ana mātau. E tunu kai ko tō koukou tamariki, e, e tunu kai te, are, te papakeke, koe te whakahaere i te taonga a whare nohonohoi. I Ahitereiria ko mātau te tunu kai nā pea whakaurua pō oro rā, koira tonu tā mātau mahi tunu kai, kia mātau iwi.

Kia mātau e tamariki ana, ko taku pāpā rāua ko tāna, ko tētahi o mātāua pāpā atu anō, rāua i te tutu i nā nā tūā momo kai kāna e whakatipuhi ana i a rāua. Koirā nā kai, nā tohe takai, nā rāo rāo rō e rāo āhua.

He rumaki kai e tapahi ai wera mai katoa kua haere katoa mai na mea ki te apina pera katoa na mea orei. Kare koe kare he mea e waho i ako koe noho i te mahi wo mahi penei i aia nei. I pai mare matou ko toku papa ko toku ko matou ko to matou papa ko tana tuahine i tuakene.

Te take o nā miraka i te tangata Pākehā hei hoko parāoa mai iho ko wērā mea te nīnau ana kai nō te whenua katoa, nō te awa rānei. Ko tāu i te 15 ka oma au ka mutu taku kura. Ka rahi hoki i te kura. Ka haere mātou ko nā, nā mea karekau i hiahia ki te hoki te kura, haere ko tō mātou ki, ki Ōpōtiki ki te, ki te mea mahi mā mātou. Anei huri haere te hoa ka ka hoki mai, ka rapa i te taku tuakana. he mea taha, i haere ki Heretaunga, ka mutu ka tū take i tana tāne, āe, ana, ko te mahi hua rākau nei tā rāu e, pēke whenua, he whenua hua rākau tā rāu e rēri. Ka hūnuku mātau katoa, e hia kē mātau o rā toki hea re ki rēri, i te mahi reira, a whiti tuku mahi reira, ana, he kore noa koe, ka haere au ki te.

Koe koe, koe, koe ana te mea mōhio, kāo, ka rira atu anō ētahi mōhio kei a koe. Whatu, whatu wā ana ki a rātou, tae mai ki whakarono. I a mātou e tamariki ana, koirā tō mātou oranga, ko te karakia me te, me te mea wā mātou, mahi wā mātou kai. Karakia katoa hoki rā kuia rā korou. Ko tō mātou pāpā he ringotū, he tau, he whakahaere karakia. Tō mātou māmā he īharairo.

Haere katoa mātou i te karakia, i tā, ahakoa nāwai i te karakia, kua haere mātou ki rēhē. Ā, kua haramai nā, nā kuia Pākehā ki te, te ako a koina Sunday school, kua haere katoa mātou i hiri au ki mātou māu nei te motukā. Kua hopoho mai ia he, he rare mō mātou e ānō, kua haere mātou ki te karakia i, i tā, i te wharekura. Kare matou katia ki te ki te hari na karakia o Reta. Ahakoa na wai te karakia kua haere kua peka. Kotahi no ki te te Atua. Ai whakapono ko ia te mea na ko haere. Ko te kupu ke a tatu te metika. Enari no te roa na a a mea kia uri me te kai. Ka haria te kai kai kai whakaora moku. Māu ko Cath, tō mātou te whakapiki hāne, hāna te kupu mō te revival. Uh, nā koroua, nā, ari nā, nā tamarika, nā te kauwhare, nē, e hia ke, E hia kei nā mehara mai ki ki te ao ara, kia irihia rātou. Ai, a te ko māu no ko Kath pia nā mea kai te ora i māu tonu ki te mea. Ko te ata, ko te pō, ka rau e wāna meri te karakia i a pō. Ko i tai te ata tonu atu i rima karaka. Ko whakatiperehia mai hā te pā i māhau. Kāore o piha mai he kōrero. Kua kiwi a koro koe te kiwi a rea. Kotahi ta ra, kotahi ro ta ra te atu a Ihova i matou tahu hai mai ki a uri ko Tosa ki a ia. Ohore pe ra ta haere o ta mea i te karakia. Ko haere ke ta koro te wahi ai. Ko tenei mea kai a Hebrews.

I mahi ai te pou tāpeata i Waipukurau. Ēngari, haramai e Irunerea koia te tau nā ka i mea mahi me runei te, i te waka o te Tītoki. He ana te kupu maori mo te engineer, where is the engineer i runei i te Tītoki, nā te Anchor Shipping Company i tērā mea. Nā rātau i hari mai i te hook i Holland. Ko ia te taonga kai me whakawhiti mai. Ka mahi te te pau tāpeta. Ka haere mātou te kanikani ka tikita ki te kanika. E tuhituhia mā muri o ku o ku reta. Ka haere te te pāsa. Who's been scribbling on my, my, uh, mail? Ara koi. Tae nā kanikani o konei he rawe kē. Ako katoa nā tamariki, kare me noho. Kei Gordon e aroha iho i Charleston e aroha. Nā mea kai u pēnei nā kanikani o konei atu koe te kanikani ka ka hae ka tikera atu koe te korou e te mea ki te kanikani me tū koe. Kāore koe e tū ka paraia koe ki waho. E pū ana mea e te kanikani kua haere nā mea i te kimi hū haere mō rātau ara ko tō mātau māmā te kaituitui ka haere wai rōra e tū i a tōna rā panekoti o nā mea kua hikoi mā mea mea ki te kimi hū. Nahu hai horse ra taku kia reri. Ka hoki mai ka barina mai e tane atua. Tae atu mai ki mea ka mahi au i da mahi a. Tui tui ki kakara, nā mea, he ata mahi, ka, ka puta mai he here ni koe nā nā mahi ka mahi, ara atu nā mahi, e mahi e ana. A tuku tāne me rā nō nā mahi, e rua māu te mahi ka. Whānau rawa ake a Cath, Kōti tō māua kāinga. Kua hoki ana mai, mai te. Whakapakeke haere ana, pai te hoko ake ana mai. E toru tekau mā tahi ki tāu ki kei au e kore atu ana koe. Ka rau pīra ni tōku wai, rā tonu kei mea rana ki te mau kampu. Ia era kai te kai te tau kampu ki nā rā kata. Mā tau, ai mata mata ro o, o toku whai, mā mai hoki mai. Hoki mai te whakatika tika i nā i mō mātau whenua. Tēnā kai te mea tau kua koe tamariki. Hei anō tēnā, tēnā pūtai.
Nā reira e Riva, ko koe te mea i kā ki te hīkoi i te ara o te tika o te pono o te māramataka.

Ka kore ke āhua whakamau tonu ētahi koreritia nō Rāhia. Tō māwaira ana ko taku kōtiro pākeke rā. Ai, ka kite nā koha nā mea mōhio mahi ai te tā. Mea tāu, e koha au tō wēra. Kāre tae e koutou wā koutou whakahaere.

Au ko tamariki kua toa e pa kei a wahi e take pa ia. Ai ko ria ratou ko e rima kei ratou nei ri. Ko tahi no te mea kare i haere ki reira mahi. I noho ko tatou ko re. Ara ra mokopuna ko tahi no te mokopuna kare kare tapai.

Hei a au e tani meme tika tonu, hoki mai ana tu kai na tani meme ai te pora wai berea, na sa na no ha tiko na, no ha tiko na ki te, ki te, ki te taha o wena. Sa, wera si ko tani meme ai, i ki te wahi ki te atua, hei ko kai no ka na. Kura rāua mua mua me ata au nā te hatuakoras me ata au nā au e pā nā au kua tae ki te tipu ai nā mua nā mua wā tau nā tamariki me rau me ata au nā koutou a pēnēhea nā koutou nā koutou poipoi tohutohu e rā pāhi katoa. Ia e rei.

Ko te mahi ko koe re to to ko ai hara mai ko te mara kai na atu. Ko mi si ta ko kai to ko kara ke ko hara mai ko bo ko. Ko te mea tiko, te mea tua tahi. Te mahi horo te tiko ko mara kai. Tiko whakamau me tiki te atu. Mua katoa i a mahi. Ka rai mea pāpā no, ka kore ho mai e te rai. He ora, he kaha mōku. Ki te kore hoki e tika te ahau ngā mahi, kāre te tika taku whakarongo ki te, ki ngā tohutohu kai rerekē te ora nei. Tātā tāu māra kai, koe nei te āhua o nā kuia koroua, kāre haere noa ki te rapirapi haere ka whakapau te mōhio. Ka. Kia ngāwari tonu te whāwhai o ō purapura. Kaua e whiwhi noa, ka mamae hoki. Pēnā nui a koe, tēnā kai te mata tonu koe, ka mamae koe. Kai hō kāu te noho mai konei e tō noa te rā pōno atu. Te kōru huri hae, te kōru a, te kōrero ki tērā i runga a koe. Kai, kai konei o tātau mea nei, mea nei e te karaipitur, when the end times. Ara na, na tano to te ao, e hia ke kai te matekai. He tipu no to rohe, ko tai no to rohe, kua tipu ka tipu, kua tapa i a koe, kua ka tipu tu haere, kua pua pa. Pera ka tatu i ro ra ve, kua ra mai te ra, kua heri ma re ta, he pia ke te karo, e te hua te te ra, kua hopa he kope. Pera, ko tai no to rohe, mo we re ka toa e tipu ai.

Pakeke koukou kore. Taketake ake i kore toro wha, moku pakeke. Tera koe kua hikoi te hikoi kua hikoi hia. Ra whenua katoa kua arai ki reira pai ai.

Kua arero ki roto i nā wai, i nā, nā nā here o wētahi ka katokato pea haere kai rio ai. Whakawhata ai, e. Kia pōkata rātou ki a Ihu Karaiti, kia haere a Ihu Karaiti hai kaiwhakaora mō rātou. Koira taku whiwhi.

Pākehā nā te Kāwana i pēnei i pērā i tō tātou reo. Nā te māngere e rā whakapae, nā te noikore e rā whakapae. Pēnā he Māori, Pirani kōrero Māori, akohia te reo Māori.